nokuti auzoti mwari vakamurongera zvipi mune ramangwana aditika
mikana nenguva zvino yanguva yakasiyana siyana nditika makatungamira kare aya togona zongo kudarikai pamberi apo vakatemba ndonyaya yekutaurwa panapa kam isina zvamadodere kam regai munzwa kuti mimi kam shani kwatinaye kamuchina chevaimbi pazuva ranasi kam live panational fm makadiko ngoma tinofara makafara here aiwa isisu tinotamba yedu uh, kuri sei kunobviwa aiwa kunobviwa kwakanaka chose aiwa tinozikuza chose ndoziva kuti vazhinji kutaura dai zvika mm. kambe kaka vanokaziva eh, kakurumbira chaizvo yeah. e, vachinzwa kudai mubva vatonzwa manyukunyuku kuti ko iye akambokwapaidza kambo ikaka ndiani Hey, eh, akambokopaidza kamba aka anoitwa iye psalmist tokmo lamond dube mhm. eh. eh, psalmist lamond dube makaberekwa gore ripi eh, ndakaberekwa mugore ra 1991 musi wani uh, ah, 4 may maberekerwa kupi
kunonzi kwangundu ndakaberekwa kumasvingo kunonzi kwangundu handiti ka mm.
aiwa zvinofadza chose ndo eh, chikoro chenyu makafunda kupi nekukurira kupi Eh, ndakadzidza kuzvikoro zvakati wandei mm -hmm. eh, ndakadzidza kuchikoro chinonzi zunga primary mm. yangu yekutanga grade one mm -hmm. kunonzi kuzunga mm. kwachivi uko kwamuseva mm -hmm. kunova iko kwandakabarirwa iko mm -hmm. ndokubva ndazobva ikoko ndikanodzidza pachikoro chinonzi icho runesu uh -huh. ikoko zvakare ku kwangu ndokwa chiviwo uh -huh. eh, ndokuzodzoka ndodzidza futi mukwekwe umu um, ndichiri mupuraimary zvakare momo uh -huh. ndichibva ndazomakuda kukwekwe kukwekwe pane chikoro chinonzi st martin chiri kunonzwa mavheni kumabhii
padhuze pamabhii eh. eh, eh, secondary level yangu ndakadzidza kunonzi kwangundu mhm. pangundu
ndopazvakaperera unfortunately handina kuzopedza zvangu form four yangu handina kuzoinyora mhm, mhm. pandakazorega nokushayiwawo zvikwanisiro handitika ah, saka imi mungati makafunza zvikoro zvakawanda four chete ini ndakafunda primary chete ndakaita 11 primary chete chechi 12 secondary primary chete chete 11 aiwa zvinofadza chose ka ndo zvinoita eh, mukurarama vanotereka ndo kamba kamanzvako eh, kanonziko eh, kana kana anzi kana chero ndiri dhongi mhm. aiwa zvinofadza chose zvisinei yazvo regai ndibva ndambosumudza futi kamwe e, kambo kanonziko e, eh, aka ndofunga ndo kambo katsva katsva anzi magara munondida magara munondida ndekariinaka akaka ndekaizvezvi akasati katererwa akari kutotanga kutotererwa zvaizvezvi anditika eh. aiwa tinotenda chose right rega timbonzwa

akambo katsvakatsva kachiri kupfungaira akachiri kupisa kantora tauro aka tauro nyoro
akomana ivi gore rino iro rino iri amene koko ekositsana kupi kwacho vaimbi vacho havasi kuita zvakanaka havasi kudzora tsvimbo vari kupfapfaidza

eh,
ndingati dzimbo zhinji idzi ndinowanzokuimba ndakangotarisana neupenyu hwandiorarama mm -hmm. saka nemachallenges emunhu anorarama muvanhu unosangana nemachallenges saka mukusangana nedambudziko momu ndinotowana zvekunyora mm -hmm. zvingafanana futi nesong inonzi chero ndiri dongi mm -hmm. kana even inonzi hakuna chinoramba nedzimwe dzatakange tichiimba mm -hmm. eh, zvizhinji zvacho ndinotora kuburikidza neupenyu hwatinenge tichitongorarama amwe hungava upenyu hwangu kana hweama yangu kana hwasahwira wangu ndinotowanawo nziyo ipapa kureva kuti zvamunenge mangosangana nazvo mukurarama izvozvo eh. haiwa zvinofadza chose ndova muri kunzwa kadzi so mr eh, t lamond eh, makatangira papi imi kuti ah, takuda kuita zvekuimba
isusu taingoshaura kukereke mhm.
maipinda kerepei postori mhm. tinopinda mm -hmm. apostori inotungamirwa nabishop matanike uh eh, -huh. Eh, so tichishaura kudaro takazoita nguva yatakanogara kusouth africa uko mhm. ndo patakaramba tichingokurudzirwa nevanhu vainzwa tichiimba kukere kuti madii mamboita zvekurekodha mhm, mhm. so ndingati 2015 ah, 2016 ndiri kusouth africa kwakare koko takamboedza kurekodha mm. asi taida kuimba chiri chipostori chedu chatinoita like akapela asi hazvina kufamba zvakanaka ndobva tambomira 2018 ndobva tatraya futi asi hazvina kufamba mm -hmm. then 2019 ndopandakazombotraya kuti ndiite um, ndiri wani mm. kudawo kuti 2016 ndaatomboumba chikwata cheakapela mm -hmm. asi hachina kwachakaenda 2018 ndobva taumba chimwe futi zvachina kwachakaenda kuda inyaya yekuti eh, distance vanhu vanenge vakafambira mabasa kusouth africa uko zvasiyana mm. nevanhu vari kugara mm. kuno mm. kumusha mm. kunyika yedu so pana producer akazongouyawo kusouth africa kwanga abva kuno kuzimbabwe so pakuya kwake akauya aina pastor bande mm -hmm. ndobva ndakati arega ah, ndichiita song imwe chete ndobva ndakumbirawo uh, pastor bande kuti mm -hmm. vandibatsirewo kuimba mm -hmm. eh, pasong iyoyo inonzi onai baba sa iyo yanga yava 2019 mm. sa kubva ipapo ndobva ndakaona kuti ah, ndine vanhu vashoma vatanga kuteererawo zvatataita ende neniwo ndakanzwa kunakidzwa nezvatataita ipapo ende zvaa zviri zvitsvawo futi zvaa zviri zvitsva kwandiri pakuti mm. vanhu vanga vakuzvirumbidza ende zvaa zvakuratidza kuti zvine kaunyanzvi kazvanga zvi mm. ehe ndokubva ndachizvifarira zviya eh. saka kubva ipapo handina kuzombonyanya kumira mhm. kana ndaa kungoti single track tombotryarika mm. tombotryarika chimwe chialbum mhm. eh, ndiriko ikoko

ndingati ah, pakuzotambirwa kwawakaitwa wakangotambirwa kahwani mm -hmm. sezvakangoitwa kubva wokuno kuzimbabwe i think mhm. zvakangoconnecta kahwani mm -hmm. E, panguva yataingo yataitsvagawo kuti vanhu vatiterere mm -hmm. panguva yacho iyo tisati tatererwawo e, nevakawanda mm -hmm. even kumuzanzi kwacho vaisatiziva mhm. chero vaneba edu mamwe chaiva ndero vekumusha wanga vasingatozivi kuti tinomboita nezvokuimba mhm. mm.
right regai timbosumudza kacho kama kamborwa na mukoma eh, trimo bande kanonzi chi inonzi wonai baba wonai baba mm.

0713938538 vada kutaurana lamond duwe tisaumisi vari muno live pane channel fm 0713938538 kana kuti 0789600748 motaura navo vari kugona here kana kuti ngavasiyane nazvo vaende kunorima mambaira uko va- mhuri igute vana vako havasatipedzere nguva pamasaisai apo kana vachigona vaiwaka chakanaka mukaka urungwe mwari baba ezve sando dzavo dzinongonzi rikiti bvu kwavari mwari baba ndisati ndaenda kurangu eh, mm, mkomadube munoimbirei imi Eh, muchibvunza pa ah, handina uh, kunzwisisa bvunzo maunzwa ngo vanhu vepindurai zvada kubvunzai munoimbirei ah, tinoimba iri nzira yekushumira ah, gospel tinotenda kuziva kuti kuparidza kuimba uko kungafanana nokutoshumira pakuparidza chaiko handiti ka Yeah. mavanzwa ka vanoimbira kushumira hanzi ndeimwe nzira zvakare yekushumira iyoyo nekuti kuna vamwe vanhu vanokwanisa kunzwa ka kuburidza nekuimba ikoko bata vanhu vakawanda bata munhu akavarairwa otodzorwa paya

mhanzi ichawanikwa iyi ende vachataura kuti inowanikwa kupi sei nenzira ipi yacho asi panhasi uno apa tavinga hurukuro ndikuona pana mwe atori panhare karapa national fm radio yalo Hello radio. Hello. No, maswera se. Makadi yenyu. Mushe makadi. Ndinosimba hangu nditaurawo nani muri kupi? Nditaura naZenda. Mkoma Zenda taurai na mkoma Lamond Due. Ndiri pa Mbira pakapururira village. Mhm. Ah. Makadii baba? Tofara makadii munhu waMwari? Music yenyu yakanaka zvisingaiti. Oh, ndinokutendai zvikuru hama. Ndakutendai nemashoko aya. Music yenyu yakanaka. amen
ndakutonotendeuka ndandine nungo dzekuenda kuchechi but ndakunotendeuka
ah thank you thank you so much tinotenda zvikuru tinotenda ye aiwa kunamata kwakanaka mudikani kana zvatinoshaura zvichigamuchirika semutoo wakanaro amen thank you so much
zvateta mukoma vakomana musatomboita nungu kani kuenda kunonamata vedu wee ah, vakomana mwari akamukaoma ngwara achiti haa ndaita nungo dzekukupa mweya unonzwa sei akati haa ndakuita nungo dzekukupawo mweya wekuti ufeme mangwana unonzwa sei saka unofanira kuramba wakagwinya chechete mabvi pamabvi apa afriday hanzi haa murume watipinza munyasha nemimhanzi yake anogona zvemhando yepamusorosoro murume uyu ndini chitova ndiri panoton mukoma chitova hanzi saumisi kwanzi mavapinza munyasha thank you so much tinotenda zvikuru saumisi chibaba icho nziyo dzake moto murume uyo e, paheadlands apa lavhu nedziwe thank you pane panako kekuti achandipindurako dairai dairai kanodiwa nesister eh, ari kucollege haana kuita zita rake asi angotaura kuti aiwa hanzi sisi vake vanokada hanzi vanogona zvavo eh, ndinokomborerwa nenziyo dzavo ndimai jacqueline njerere vari kwachigodora kwamutare kumakomoyo right hanzi murume uyo anogona kunyanya song yake yekuti hakuna chinoramba haa yakandi nyanyira hanzi yakandinyaradza zvakanyanya ndonzi mai aideni ndiri pakuwadzana pamai aideni maita basa imimi zvikanzi muimbi uyo anondigonera kunge liverpool kunyanya ako ke chero ndiri dhongako kanondiitira ngazvirambe zvakadaro ndinonzi godwin eh, nyasiye paepworth right mukoma imimi muri kubata basa muri kunyika yesouth africa nziyo dzedu isisu idzi dzevana vedu imimi muri kusouth africa ikoko Amen. dzinoridzwawo here kune penyuro dzeikoko Ah,
ndichitaura kuti rutivi rwangu handisati ndamboona dzichiridzwa ikoko handiti kam ehe asi mimi kwaya kunoku munonzwa tichiridza dzeikoko Zvinodzidzwa, amen.
ayayaya mazvinzwera vana vateereri Nzi- vakawanda vaimbi ve- va- va- vanenge vari kurutivi rweku- vari kusouth africa uko eh, vekuno uko vanototi "Ah, mimanzi yedu isisi uko haitomboriri munhepfenyuno dzavo vanosimbisa dzemi- dzi- asi isisi kunoku nadzo sikasika iko amampiano nadzo sikasika dzekoko tichikonawo kumhanyawo nechimuti chevana vedu vemuno munyika yezimbabwe ha ah, vakomana vakomanaka ngatitsigirei vana vekwedu ava e, tinzwewo zvavari kuita e, chero vari kunyika kwedu ndosaka tiine chirongwa chinonzi diaspora yapindira pane chinafyamo tetichiziva kuti kune vana vedu vari ikoko asi mimanzi yawo haisi kunzwi ngavauye kuno yese mimanzi yese ngaiuye kunoku tiikwapaidze inzwikeka kumhuri yezimbabwe right eh, mavideos akamira sei eh, mavideos um, tingati takaita um, iyo yokutanga yatakaita ya 2019 ine video mm -hmm. kozoita imwe inonzi um, hakuna chinoramba eh. uh, before hakuna chinoramba kune imwe inonzi zvichanaka mm. ine vhidhiyo takaita vhidhiyo futi mm -hmm. ndobva tazoti hakuna chinoramba ine vhidhiyo uh, chero ndiri dhongi sei zvichidai achandipindura saka mavhidhiyo akawanda ah, mavhidhiyo akawanda anobatsirei mavhidhiyo um, Mukuona kwedu, mukuona kwangu mavhidhiyo ari kutibatsira paku pakuvhiyiwa kuri kuita vanhu vanhu vanovhiyiwa zvakanyanya machannels edu mm. kuburikidza nevhidhiyo vhidhiyo yasiyana nesong munhu anogona kungoteera kamwe chete achitosiya but vhidhiyo unogona kuramba uchiita sei uchistreama pama um, uh, platform zedu like youtube handiti ka chero vari mhiri kwemakungwa vanenge vachida kukuonai vane shungu yekukuonai vanobva vangokuonera ipapo nekuti umwe kana ingori audio badzi anenge achida kunyatso kuti eh, munhu ari kundiimbira eh. zvinondibata mwoyo akamboita sei ndinyatsokuonana naye aiwa zvinofadza chose right regai ndimbokwapfaidza kambo kanonziko hakuna

asi imimi marongedzero amakazozviita apa zvabva zvaita zvitsva zvakauya sei mupfungwa dzenyu eh,
ndingati panziyo iyi ah, handina uh, kushandisa ruzivo rwangu ndoga uh -huh. taka ngati pakadominate apfungwa ruzivo rwangu ruzivo rwechikwata chefollowers of christ mm -hmm. zvimwe chete naproducer akatiitira music mm. saka ndingati nyasha yamwari ndo yakangotitungamira kuti tese pfungwa dzedu dzinde pamwe chete tigadzire chinhu chibude zvakanaka tiri pamwe chete wanga uri mukomberanwa e, takaita mukomberanwa pasong pa iyi kuti ibude semutoo wakadai hmm.
ayayaya amena munoti kudii ndii muri kuteerera

thomas juma hanzi aiwa kuimba hakudi mutsimba kani zvirongoda izi izi kuda izvi unenge uchitopinda uchitoenda uchinakirwa uchirapa kwete kuita kudonha kuita kurara naro vhesi remubhaibheri mudhiri aiwa ndozvi kutaurwa pane mudhiri aiwa zvinokona simple simple so hakuna chinomboramba asaite 0713938538 kupinda pawairesi taurai namukoma dube live pane telefm radio alo
omali makasimbere ndiripo yangu makadiwo mukoma wangu taurai namukoma dube
Ndikubate. Makadii mno mwari?
Makasimbere.
Ah, ndakafara ini makadii? Ah, ndiri kana tinashogotora paSolomon. Eh, kwakadii kwamuri ko muno mwari? Aiwa hakuri right. Aiwa hanzi zvinhu zvinokomborera mukomomo. Tinotenda zvikuru.
Tinotenda zvikuru. All right, maita basa. Thank you.
Watapirirwa nei naiwe Tinashe?
apa zvese voice ravo harakanaka vanoimba zvakadzikama zvavo handitiyo yeshuwa shuwa asi pane vamwe vanopaparika here pakuimba ndiani vanoimba senge vari kumhanyisa
awaita ah, basa tinase
aiyaiyaia aiwa ndozvazvinoita izvozvo right eh, chikwata chamunoshanda nacho imimi chinonzi chii eh,
kubva pandakatanga kuimba ndega munhu wamwari mm -hmm. eh, zvazvinezvi ndo pandatanga kutobuilda chikwata handisati ndaa nechikwata chinoti chandoti chikwata ichi chiri straight handitika ndokutaura chokwadi saka ndosaka muchiona kazhinji ndinoti kana ndichida ku um, batsiro angava mabacking vocals mm. tinotora kubva kuhama dzangu dzefollowers of christ mm-hmm. panditoda mm -hmm. mabackings because ndanisati ndanyatsawo kugadzira chikwati asi ndiri kuona kuti nekwazviri kuinda uku mm -hmm. kwakuda kuti ndigadzire chii ndigadzire chikwata changu chakasimba handitika mm. nekuti munogona kudeedzwa kunzi uyai kuno mutivaraidze uyai kuno mutivaraidze imi hamuna ha ah, ipapo ha plus eh, zviye zvekuti mongoenda muchingonotiridzira macd apa haiwa ndezvekare zviye vanhu vanenge aida kukuonai thats true eh, eh, aiwa ndizvo zvoko aiwa mm. Eh, vanzwa mwari vateerera nzaiva vari mushishi kugadzirisa kachikwata kuti zvinge zvichifamba mm. panguva inoteera iyo aiwa ka eh, munovadana vauye kumichato ikoko zvakare vakasununguka chose hanzi chero ndiri dhongi vanogona mukoma avo rudo kaujiri ari pachigwende paushe wekunzapa kuri sei nhasi hanzi e, muimbi uyo e, muimbi uyo ndewe zhira ndiwo mubhoyi wangu ndakatanga kumufarira nekambo dhongi ko kana achiti saumisi zvinorevei ndini marange kudz4 kumanew stands hanzi kana muchiti psalmist zvinoreveka allright um, kuti psalmist ndingati eh, zvino zviri kududzira um, eh, kuzarukirwa kwemapisarema kwe mm -hmm. like kuzarukirwa kwemapisarema mm -hmm. kuva nemapisarema ndingati kubudikidza nenziyo idzedzidzi dzatiri kuimba idzi mm -hmm. zvizaruko zvinouya e, zvakandipa kuti ndinzwisise kuti ndingava ndiri kurudzi rwepisalmist anditi ka ah. aiwa e, zvinofadza chose vamara vacherereka right e, pane kamwe kambo zvekare kanonziko zvapera meda kuzoti zvapera zvokuita sei zvapera mm. achingozvinzwirai kuti zvinorevei
otongozvinzwira baba mm. nzwira pamuviri tsvimbo yaro adapi hanzi ingozvinzwirai pamega imimi kuti zvapera zvacho zvii pakudii pakuita sei aiwa eh, zvinofadza chete ndoka saumist lamon due ka vatiinawo live eh, panational fm moda kuterereka ah, tichingunotandara kuda izoi tichidzikwapaidza idzidzo ka muchirongwa chedu ka china chevaimbi patinokuka ka vana vemuno munyika yezimbabwe vaimbi vedu ka eh, vanenge vakapakataka zvitsva ritaiti regai tibva tangosimudza katika nziko

Halo, makadiko tinofara makadizve. aiwa tinosimba yedu muri kutaura ina the psalmist Ah, psalmist, ah, makanyanya.
thank you ndinotenda zvikuru Kutaura hama na Usman Paddington Mazengera paGuruve apa Nyadope Farm apa. kwakadii kuguruve uko hama yangu Ah, kuGuruve kuri bhoo mukuru. Aiwa, ah, munogona zvenyu senge vanokubheka avo. Ah, vakanyanya. aiwa tinotenda zvikuru tinotenda nerutsigiro rwamuri kutipa hama yangu aichokwadi ndimo karowa kamwe kekekuti daira here kamwe so kanonakidza zvozvikanyoroira eh, kanokuti daira ehe ndikako chaiko haa imboita kuti waumalo wamboti kwenyera kaiko kainyange mune zinyowani barikoke kakutombodiwa kanongoita nekanyowani misi yose haa mukakagona be thank you so much aiwa bo muri uchi

0713985385 pane chalifm radio hallo
Hello, maswera seva umani. dzasira masoro awo tutaurawo nani muri kupi Kutaura na Fesedi Mukusha kana kuti Maibono Mati paDomboshava showground apo. kuri sei nhasi kudombosha wako nekachando ako Aiwa, kuDomboshava kwakanaka zvekuti. right taura nawo psalmist lamondi Eh, vana mondidhuve munondigonera zvingaite makadiko tinofara makadii hazvanzi tinotenda zvikuru nemashoko aya Munoziva ndino- ndakafarira song yenyu yekuti doge ndisati ndatomboziva kuti munhu akaimba anozani aiwa tinotenda zvikuru aiwa tinotenda chaizvo

Va- Hello. baba nosta makadii Eh, muye makasimberawo mwana. M- ndinosimba hangu matapirirwa Aiwa mukoma avo hapana chekutaura apo. Vaimbori kugopesa hapana izvi.
ngavazvipindurire vega kuti vanga vari kupi Ah, taiva pasi tinongo tinongoti inguva mwari anenge asati ada kuti zvisvike kuvanhu nengu nguva ndeyamwari
aiwa tinotenda zvikuru hama yangu mayaita zvakanaka baba
hama yaya mukuida futi aiwa zvakanakai right e, eh, ndopa kutenda zvikuru amai nosta e, eh, patangwesi ipapo kamwara kuitire zvakanaka kamadeko anhasika e, eh, samist ndozoti nguva dzacho ndozodzoka dzoita shanje handitika right Em, vada kukurukura nemi Mm. Eh, kuda kusimudzira basa renyu nezvemimhanzi idzi munobatika papi sei Eh,
whatsapp uh, nemacoz ndikushandisa since ndiri munhu ari kugara kusouth africa pari zvino ndizvozvo eh, ndinoshandisa contact number yekusouth africa inoti iyo plus 27

dube official mm -hmm. facebook pisawo mist lamond eh, tiktok pisawo mist lamond nemamwe masocial media platforms ese unosecha vachiti pisawo mist lamond dube mm -hmm. right ndozokweza zvakareka nhamba yao ka plus 27 749 05

asi pari zvino vachiri muno zvavo eh, mazuva mairi matati aya vanenge vakudzokereko saka mm, asi pawhatsapp aiwa ka munopedzerana ipapapa motaurirana right saumiste 30 eh, seconds mongotoerawo akapela yekambo kamuri kuda imimi panziyo dzenyu dzamakakwapaidza
mwari mukadaira vanhu vanovhunduka ava nyange vandikande mugomba ngavazive kuti mesiya hamundisiye saka kundikanda mugomba izvi yazvirevi mandigona ndinaye mutumwa anogona anoparadza chero gona heri munodairaga Ah, thank you.
aiwa ndinofunga mangozinzira mega kuti aiwa ka eh, huro yacho iripo eh, chipo chacho chiripo chose aiwa ka eh, this time tinopa kutenda zvikuru nekuuya kwenyu mashoko enyu ekupedzisira kune vateereri E, kuvatereri vedu ndoda kukutendai zvikuru nokunditsigira nokundigamuchira mumusic industry zvinova zvinhu zvandaa ndisina kumbotarisira kubva mugore ratasiya iri gore rapera patakabudisa song inonzi hakuna chinoramba mm -hmm. kusvika pari zvino izvi ndiri kuona respond yakakura kubva kuvanhu ruzhinji rwezimbabwe vamwe tichifamba kudai vanotosanganawo nesu vachitikwazisa vachiratidza kuti vanhu vari kutiziva kuburikidza nemusic saka ndoda kutenda mwari zvikuru nechinhu chakadaro mm -hmm. e, ndiri kuvavimbisa nziyo dzedu idzi dzavanzwa idzo inoti iyo e, zvapera neimweyo inoti magara munondida inziyo dzaaredi kuti dziteererwe kubva musi wesande 15 june e, dzichange dzatekeshera kumaplatforms edu takavagadzirira kunyari nemavhidhiyo zve zvakare music yedu iri kuya nemavhidhiyo mm -hmm. saka ngavagadzirire e, musi wesande ndotenda kuti by 9 o'clock vanenge vatova nadzo aiwa tinopa kutenda zvikuru Eh, so miss you muwe nenguva yakanaka chose. Tinotenda zvikuru.
All right, amara watererika.
Wakatanga kumashoma 2017 2018 ikoko. Wanga wari dhongi. Panguva iyoyo. Iko zvine zidhongi. Ndora kuwaridzirwa mazambia. Vanhu vese vakupembera vakunapi vakunakirwa vakurapwa. Ndopa kutenda zvikuru. Mwana kuite zvakanaka. Ndoda tinokati so miss him.